Ah, it's like like right now pane chidhiragi chiri chandiri kunzwa chichitaurwa chi hanzi mutoriro mutoriro whatever crystal meth chaparadza vafana chaparadza vafana because kwada kutarisa izvi neizvi vafana vadiki vazhinji vakutotendereka musoro kutopenga chaiko chaiko maartist wayaya ndine mufana mwana anonzi sharp shooter hameno zvakuitwa kwari i remember some time ago mufana dobadon don't know what was happening to him unenge uchingonzwa nyaya dzana dzichingotaurika taurika taurika ona but its because of that drug iyoyo inonzi crystal mathiyo yaparadza mufana torirawo sbo

chakaipa munhu mm. andikuona is the person who is smoking the weed ndikuedza kutaura ndo chokwadi chiripo ichokwadi chiripo ichochocho eh. anditi eh, iyowo if you abuse everything if taken, if, if taken to excess ka zviri mazi anything if taken to excess ka chinogona kuuraya sadza chairo chairo kwarowanza rinokuuraya handunoziva eh, saka hapana chakaipa pakurwa chamba okay. uchichishandisa kwete kushandiswa nacho you know what i'm saying yeah. Yeah.
okay so, so kana other substances now it becomes something else it becomes something totally different because ukaona kuti weed is grass that it mm. from kungotitemhawo kubva mumunda wosunga chamba chakorwa mm. hachina kumbobvira chapinzwa mulaboratory or anything andiri kuona hachina kumbobvira chapinzwa mulab saka hachina kuipa but iwewe munhu unochibhema iwewe ndiwe unotozoita problem ika because unenge wakuchiwanza ka ukachiwanza uchachishandisa chakushandisa iwewe ndicho manje
maartist ezimdanso awe how was you now imimi eh, surviving because everyone was now focusing on this new crop of maartist imimi the old guard how was it like during that time haa ah, unotofanira kutochinja unotochinja matambiro ako utoziva kuti ndakuita sei semunhu mukuru mm, because unenge wakutoona kutoti patoshata kapo saka kana pashata iwe unofanira kutokwidza masokisi ako woita zvimwe zvinhu zvako zvekuti uone uone kurarama panguva iyi makundika muchiimba here kana kuti mama kutoitawo zvimwewo ah, ndakatombo ndakatombosiyana nazvo ndanda kutofokasa zvangu nemarketing road shows eh, chichira roba brand ambassador emacompanies wati wati wati titorawo mari neimwe style and pattern mm. tatosiyana nazvo izvi totombozisiya izvi tomboita zvimwe eh because vafana vanenge vakuda kumbonhonga nhonga woka saka unombovasiya semudhara womboita wombochinja pattern papanga pakupisa ha unoziva nyaya yacho mune mawandisa unoziva kuti sadza moyo rikawandirwa ka rikaita shoma ka hmm. hamuzokwana handiti uri kuona saka unosiirawo vana kuti aihoraiti mimafana chidya yapa ndimboenda ndakadai okay. eh. hauzoregedzi zvako kuita music i've been recording ever since ndiye mm, then aingoita matracks angu vamwe two three matracks ndichikuda isu ndichikorekota because zvinhu zvakagara zvingorichi mandiri you know what i'm saying ipapapa ndikuda kutorelisa singles collection yangu ine about seven tracks anytime soon anytime this coming week iyoyi

Ukada kuti zozvitarisa chaizvo chaizvo ka zvinongoshanda kwenguva diki diki andiriona zvinongoshanda kwenguva diki diki hazvilaste izviyazvi e eh, vanhu vanozviita zvavo vari kuzviita afana vakawanda vanogara vari mumakoounoona ah, isusu as african people we believe in some, some stuff juju stuff Eh, obia obia ting and ting waizia yeah we do believe in those things but inini angu haa ah, ah, ndiyambobvira ndambo ndamboda kuti ndipinde mazviri sterek sterek saka handitorina any nohow yekuti vanenge vachiitei but unongonzwa dziri nyaya dzekunzi haa ah, ndizive aita chake ndihomba rume ka okay.
eh, saka pamwe zvinovashandirawo side kwavo hazvina kufanana nekuromba ndo zvinhu zvacho ka izvozvo zvimwe chete rupezera wako vanhu vakufa eh, eh, unenge uchidya vamwe ah, mahwani kani ah. unoona eh, nyaya dzemushonga idzi idzi idzi eh. dziriko ya its like ipapapo pane vakomana vari kungoitiswa zvimwe zvinhu zvavari kuitiswa nevamwe vanhu mm. pamwe pana unozviitiswa usingazivi ndo zvauri kuitiswa mm. on unotozozviona papaya manje kuti aa ah, ah, ah, ko inga tatopinzwa musango mm. mm. but ah ini nangu handisenzeko aiwa handiite izvozvo dai ndakazviita ka eh. dai ndakaputika nebhegi kudhara
vaa vamwe vacho na bhegi raina but hauzoona bhegi raina harina kutsarukana manje aona eh. ehe eh, ndicho zvaunokwirawo ndege uchidai se uchitenderera uchiita sei uchidai uchionekawo pane vamwe zviri right its okay wow.